Nĩndakũgeithia, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũbuata nginyagia gũkũ YouTube. Njokie ngatho mũno nĩ tondũ waku gũka. Nĩ njũĩ atĩ ũkĩrĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩka no thengiũ nĩ tondũ wa gũcagũra ndagĩka ici nini nĩ getha ũthikĩrĩrie ũhoro ũrĩa ndĩnaguo. Nĩ tondũ wa mũndũ ũtanjũĩ rĩ, niĩ njĩtagwo Mwangi wa Isa. na andũ aingĩ makĩnjũĩ Karanja wa mĩciĩ nĩ ndogo nĩ tondũ wa tabarĩra ĩrĩa ngoretwo ngĩka. Harĩa ũguo Inooro TV nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo ũkĩni support thengiũ mũno nĩ tondũ wa ũrĩa ũkoretwo ũgĩbuata. Tabarĩra ĩyo njĩkĩte kahinda ka mĩaka ĩrĩ rĩu na gĩtũmi kĩrĩa kĩatũma njĩke video ĩno rĩ nĩ tondũ wa gũ set maũndũ clear tondũ ndona nginya bloggers angĩ nĩ mambĩrĩirie kwandĩka maũndũ marĩa matarĩ mo na rĩu to wega information ĩthiĩte ũrĩa ĩtarĩ, tondũ niĩ rĩu nĩ niĩ mwene ũhoro rĩ, ndona nĩ wega ngũtarĩrie, ngĩkwĩre ũrĩa gũgĩthiĩte na kĩrĩa gĩgĩtũmĩte post ĩyo ndĩgĩkĩre Facebook ũmũthĩ, na harĩa ũguo TikTok nĩgetha ũkĩmenye ona makĩria. Angĩkorwo nĩ rĩa mbere ũrerorera rĩ, by the way ũririkane gũ subscribe ĩno nĩyo official YouTube channel yakwa, koguo nĩ wega ũ subscribe. nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkũrania. Tabarĩra ĩyo ya mĩciĩ nĩ ndogo njĩkĩte gwa kahinda ka mĩaka ĩrĩ ta ũguo waigua ndaiga, na andũ arĩa manerorera interview ciakwa tondũ nĩ njĩkĩte interview cigana ũna, nĩ njũĩ mwana ũna ngĩtarĩria ũrĩa ndaingĩrire tabarĩra-inĩ ĩyo, na njugaga nĩ kĩarĩ kĩama kĩa Ngai, ti wĩra niĩ ndacarĩtie, ona ndirĩ mũndũ ndoĩ kũu. ũrĩa mũndũ augaga atĩ nĩ njũĩ mũndũ ũgatũra ũmwĩraga agwethere opportunity atĩ rĩrĩa hakoneka gaca. Producer wa Mĩciĩ nĩ Ndogo wĩtagwo Kevin macemanirie na mũrata wakwa wĩtagwo Allan Kariuki. Allan Kariuki nĩ mwandĩki wa script na nĩ director wa mĩthako ya ngerekano nĩ njũĩ angĩ anyu nĩ mũmũĩ. Agĩkĩmwĩra nĩ aracaria mũndũ ũhana Njoroge nĩgetha athiĩ a act e brother ya Njoroge. And so Allan akĩmwĩra nĩ njũĩ mũndũ ũhana Njoroge, na mũndũ ũcio wahanaga Njoroge nĩ niĩ. Kũguo Allan akĩheana namba ciakwa ngĩkinyĩrwo, ngĩtĩrwo wĩra ũcio. Kũguo kĩarĩ kĩama kĩa Ngai niĩ kuona wĩra ũcio. Na na njuge atĩ nĩ wĩra ndutĩte na gĩkeno mũno, ta ũrĩa inyuĩ followers ciakwa mũkoretwo mũkĩona. Ndutĩte wĩra ũcio na gĩkeno kĩnene mũno mũno mũno. Na nĩ ngwenda kuoya kamweke gaka njokerie Ngai ngatho, njokie ngatho cia mwanya kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa kũhe opportunity ĩyo, nĩ tondũ nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno kũu nja mena iheo cia gũthaka thenema, cia kwandĩka scripts kana maũndũ mangĩ ta macio. Ona angĩ nĩ talented nginya kũngĩra. Ti niĩ ndĩrarĩ the best gũkorwo ndĩ TV-inĩ, ti niĩ ndĩrarĩ the best ona thĩiniĩ wa itũra ritũ. ona kana thĩiniĩ wa kauntĩ itũ. No favor ya Ngai tu yanginyĩrĩire, ngĩona kamweke kau, na koguo nĩ gũcokeria Ngai ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa mweke ũcio. I am forever grateful to God. Njokie ngatho cia mwanya nĩ kũrĩ Inooro TV, na producers a Mĩciĩ nĩ Ndogo nĩ tondũ wa kũnjĩhokera opportunity ĩyo, kũruta wĩra ũcio. Ndutĩte wĩra ũcio na gĩkeno kĩingĩ mũno. Mĩaka ĩyo ĩrĩ ndirĩ Thursday ona ĩmwe ndĩ ndaga gũ post story ĩgiĩ mĩciĩ nĩ ndogo, rĩngĩ ona nĩnjĩkaga ona post ta igĩrĩ, ona rĩngĩ nga post before and after na rĩngĩ ona ta Friday still tũgathiĩ tũkĩaragia. Story ya Karanja tũkũrĩte na inyuĩ hamwe kuma hĩndĩ ĩrĩa Karanja makoragwo na irũngũ kũrĩa ũguo magĩka cibarũa gũka ũguo Karanja nĩ a promote wo nĩ athiĩ wĩra obici-inĩ ya Njoroge, Karanja nĩwe ũcio rĩu nĩ ambĩrĩria gwetherwo mũhiki, nĩ mũkũrũ nĩ mũkũririkana mũhiki wetagwo Tabitha. Eeh Karanja nake nĩ agĩa indo, nĩ agĩa mbia nĩ ahota kwĩyethera ahiki. Nĩ ũkũririkana mũhiki wetagwo Celine na rĩu ũrĩa tũrakĩrĩkĩrĩirie nake wĩtagwo Mũgũre. So ĩkoretwo ĩĩ very exciting story na nĩ njũĩ ona inyuĩ nĩ mũkoretwo mũgĩkenio nĩ story ĩyo. Na ndĩrakenaga ngĩka story ĩyo tondũ nĩ njũĩ kwĩ mũndũ ndĩromĩrĩria, rĩngĩ kwĩ mwanake wĩ nakũu nja ũtarĩ wĩra. hĩndĩ ĩyo itarĩ wĩra eyonaga, eyonaga through niĩ, na akamenya atĩ onake mũthenya wake no ũgakĩa, Ngai amũringĩre kĩama, onake ekore harĩa endaga na harĩa eriragĩria. Koguo nĩ wĩra ndĩrarutĩte ndĩna gĩkeno kĩingĩ mũno, na ngaruta ndĩna ndĩna ngatho kũrĩ Ngai, nĩ tondũ onaniĩ ndatũraga by the way ndĩriragĩria. Niĩ niĩ ũrĩa andũ arĩa moĩ story yakwa, ndambĩrĩirie acting tene mũno back in two thousand and five. so niĩ nĩndatũra ndĩriragĩria mũthenya ũmwe ngagĩa na opportunity ya kũ act TV-inĩ, so andũ arĩa manjũĩ nĩ moĩ how grateful I have been gũkorwo ndĩ TV-inĩ, no ota ũrĩa mũkĩũĩ there is nothing permanent gũtirĩ kĩndũ permanent ona life, life ti permanent kũrĩ o hĩndĩ, kũrĩ o hĩndĩ mũtũrĩre onaguo ũthiraga. there is nothing permanent kogwo ihinda nĩ rĩrakinyire nyambe njeherere gĩbindi kĩu kĩa mĩciĩ nĩ ndogo. I know I know okay ona niĩ nĩ ndĩraigua ndĩna ũritũ ngoro-inĩ, nĩ njũĩ ona inyuĩ followers akwa no mũkũigua mwĩna ũritũ ngoro-inĩ, no kaingĩ na kaingĩ maũndũ marĩa ũtangĩcenjia rĩ, mũndũ endaga kũmetĩkĩra ũrĩa moka. Nĩ tondũ rĩu... Niĩ kĩndũ Gĩkũyũ kiugaga atĩrĩrĩ, rũĩ rũtititimũranagwo narua hĩndĩ ĩrĩa rũiyũrĩte. Mũndũ arekaga rũĩ rũkahũa nĩgetha ũgacoka ũgeka atĩa? ũgakĩramũkĩra ũrĩa ũngĩ wa bara. So nĩ wega kũ accept ũguo nĩguo kũrĩ. Kwĩna andũ amwe megwĩciragia nĩ prank ĩ atĩ no gũ post ndĩra post atĩ prank atĩ nĩgetha andũ mahote kwĩrorera gĩbindi mũno. The truth is gĩbindi kĩu kĩa ũmũthĩ. ũmũthĩ mweri twenty one April, nĩkĩo gĩbindi kĩa mũico ũkũnyona hau mĩciĩ nĩ ndogo. Ndũgũcoka kũnyona hau but no tũgũgĩthiĩ na mbere kũ engage especially rĩu gũkũ YouTube-inĩ yakwa, tũgũthiĩ na mbere kũ engage. And again o ta ũguo ngugĩte nĩ ngũkorwo ngĩmwĩra my next move nĩ tondũ kĩheo gĩkĩ nĩ Ngai ũheanĩte, na kĩrĩa Ngai aheanĩte nĩ agĩtũragia. Ningĩ Ngai nĩoĩ kwarĩrĩria kĩheo kĩrĩa aheanĩte, so it is not the end, it is not the end, so mũikare mwĩ patient followers ciakwa, in the coming few days no ngũkorwo ngĩmwĩra what next tondũ ũyũ tiguo mũthia, aca it is never the end. Nĩ ngwenda gũcokeria ngatho cast arĩa othe tũrarutithania nao wĩra kũu kwa mĩciĩ nĩ ndogo. Andũ acio othe all of them itekũgweta ũũ kana ũũ, inyuĩ othe mũkoretwo mũrĩ a kĩrathimo mũno kũrĩ niĩ. Kwĩ maũndũ maingĩ mũno mũno mũno nderutĩte na inyuĩ, nĩ mũndeithĩtie gũkũra by the way. Hĩndĩ ĩrĩa nda joinaga mĩciĩ nĩ ndogo ĩĩ, ona ndiarĩ followers tondũ ona andũ aingĩ matiakĩnjũĩ. Hĩndĩ ĩyo actually Facebook yakwa ona ndĩakinyĩtie five thousand followers. ũmũthĩ ĩna over one hundred and fifty K so inyuĩ nĩ mũndeithĩtie gũkũra, ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa kũreka ngũre gatagatĩ-inĩ kanyu. Njokerie ngatho nginya crew andũ arĩa mũkoragwo camera-inĩ, sound, lights, nyinyi wote mmekuwa mabeshte wangu manze God awa bless. Asanteni sana for the support and everything, I'll forever be grateful. ndingĩriganĩrwo nĩ gũcokeria my family ngatho. Bamĩrĩ yakwa makoretwo marĩ a kĩrathimo mũno kũrĩ niĩ, the entire family aciari akwa, arĩa tũciaranĩirwo nao, my dear wife etagwo Ruth akoretwo e very supportive. Thengiũ nĩ tondũ wa support yaku kairĩtu ĩ, thengiũ nĩ tondũ wa kũhoyagĩra. By the way, every morning ndokĩra kairĩtu kau gokaga gakanjĩra kuja tuombe babe nini nini. Thengiũ for the support bado na. nakupenda sana eh na njokerie ngatho nginya arata kwĩ arata akwa aingĩ mũno makoretwo me very supportive thĩinĩ wa industry ĩno yakwa Ngai amũrathime na amwĩke wega Ngai amwaramĩrie mĩhaka ndamwĩra kaingĩ kaingĩ ũyũ tiguo mũico harĩa mbere Ngai nĩatũigĩire maũndũ manene and finally nĩ tondũ wa mũndũ ũngĩkĩenda kũnginyĩrĩra namba yakwa ya thimũ nĩ zero seven zero three 0703433108 namba yakwa ya thimũ nĩ 0703433108 ũngĩenda kwaranĩria naniĩ eh, kwĩ mũndũ ũngĩenda kũheo nginya ngi- ngi- nginya guidance ũrĩa acting ĩkagwo na kĩ na kĩ kana film production feel free to reach out to me niĩ ndĩ available anytime of course ũkĩhũrĩra mathaa ma wĩra ĩ na kĩrĩa gĩatũma njĩke video ĩno ĩ kwĩna andũ angĩ mahota kuga atĩ areka video nĩgetha aiguĩrĩrwo tha atĩ aa aca niĩ ndoragio nĩ tha cia Ngai na of course harĩ maũndũ mangĩ njĩkaga apart from acting, apart from acting he maũndũ mangĩ njĩkaga so ti atĩ rĩu ningĩ ndĩragĩka video ĩno atĩ gũ seek sympathy aca, na in fact ti atĩ eh, ti atĩ nĩ nĩ gũkũigua atĩ itarĩ o nĩ atĩ rĩu ngaigua ũũru hapana hapana hapana you all know eh, ndĩna programs ingĩ ciraranwo nĩ ya kwĩna program ĩ harĩa Kĩgoco FM eh, o mũthenya kuma Monday nginya Friday thaa inya cia rũcinĩ ĩtagwo nĩ twĩrute na ti ndutu amongst programs ingĩ njĩkaga ta Bacita Njoro wa Uber and all that so mĩciĩ nĩ ndogo ĩkoretwo ĩĩ ĩmwe ya iria njĩkaga but of course mĩciĩ nĩ ndogo nĩ ndĩramĩendete mũno mũno mũno. O na rĩu no ndĩmĩendete na no ngũthiĩ na mbere kũmĩrorera nĩ tondũ nĩ tabarĩra njega. Thengiũ nĩ tondũ wa kwĩrorera video ĩno, ũngĩndeithia gũ share by the way nĩ getha andũ aingĩ makinyĩrwo nĩ ũhoro ũyũ, andũ matige kũnyita information ĩrĩa ĩtarĩ yo no ngene o na makĩria. So help me share this video ĩkinyĩrĩre andũ aingĩ na kĩĩ na kĩĩ ũguo. na Ngai amũrathime. Tũrĩ o hamwe, nĩ ndĩmwendete inyuothe inyuothe nĩ ndĩmwendete. Hihi ũngĩkorwo wĩna kĩũria ĩ, andĩka hau ũguo comment section, ndikũnoga gũtarĩria. Yaa, tondũ rĩu ndĩkĩrĩ public figure rĩ, nĩ right yaku kũmenya ũrĩa kũrathiĩ na kĩ na kĩ. Hatirĩ bata, ta rĩu niĩ ndĩronire atĩrĩ, hatirĩ bata rĩrĩ, wonage Karanja ndaroka gĩbindi-inĩ, Sasa niĩ nĩ nyona kũu bara-rĩ, mũkanjũria atĩrĩrĩ, mbona sikukuona jana usiku? Ndidaya ngĩkũhenia atĩ ndĩ off anga kĩ, and already I know siyuko kwa hiyo kipindi, so nikasema kaba ndĩmwĩrĩte ma, ĩ tondũ nĩ inyuĩ followers akwa, inyuĩ nĩ inyuĩ mũnduĩte ũrĩa ndariĩ, ndingĩrĩ ũrĩa ndĩ hatarĩ na inyuĩ. Thenema ici ciothe twĩkaga TV-inĩ twĩkaga nĩgetha inyuothe tũmũkenie, tũmũrute. mũthome na mĩtũrĩre itũ tũkaruta mĩtũrĩre itũ nĩgetha mũthome na ithuĩ and thank you so much again thank you and thank you and thank you arĩa ingĩkorwo ndariganĩrwo kũgweta ĩ inyuothe mũigue ndĩmũcokeirie ngatho cia mwanya ona andũ arĩa tũthomaga nao kanitha by the way eh, eh church they are very supportive nĩ makenagĩrĩra ũrĩa Ngai akoretwo akĩndwara kuma gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ na brothers na sisters acio mahoyagĩra matarĩ na ũiru ngoro-inĩ ciao Ngai amũrathime ndigwĩciria he mũndũ ũngĩ ndariganĩrwo asanteni sana and God bless you.